Tui runga, tui raro, tui te herenga tangata i puta ai ki te wheiao, ki te ao marama, tihe wa mauri ora. Tena ra koutou katoa, ko huri mai nei ano te aroaro ki a matou i runga i te kaupapa nei e karangatia nei ko Na Wai i Teka. Ko te tino kaupapa o Na Wai i Teka he he aha, he tautoko i te korerotia o to tatu reo Maori, te reo ano o te kainga nei i roto i tenei tumomo mahi. Tena pea tera etahi tangata te noho mai ra, Nā te pēnei mai rā o e Hama, i a hoki, mau matau noa tēnā mai, ko te hunga o koutou i tupu mai roto i te reo nei, te hunga o koutou kua tino mōhio kē ki te reo nei, māku e kī pēnei atu ki a koutou, tino waimarie rawa atu koutou. Ko koutou te toko iti rawa atu o te iwi i tēnei rā, ko te tokomaha rawa atu, e tangi mai ana, e aue mai ana, e hapa ana rātou i tēnei tūmomo reo hakawhitiwhiti kōrero noa iho. Nō reira, me mea ko koe i tērā, māu tēnei kaupapa. Kia ātia, te mea tuatahi, e hora ake nei i runga i te tēpu, i roto i taku phone, nā iho ara. E rima tau ki muri ka timata te ako a taku tāne i tana reo Māori, o ka pai. I te timatanga ka nui taku tautoko. Iaianei ko raru kahore ia e hia ana ki te hoki ki te mahi. Ko tana hiahia anake a aru haere i nga hui me nga kaupapa haka piki i tana reo Maori. Pai ana tera engari E raru ana te oranga o te whānau. I hanga ai kia wehe māua. Ai. Aww. He aha ō kautū hākaro? Ahatia ka kata hakahawe a tātou. Anei pea he raruraru tūturu tēnei e pā ana ki ētahi. Mehemea hara mō te reo Māori te take mō tētahi atu mea Māori nei te take e ngaro tonu nei, te tāne rānei, te wāhine rānei i te ao, i te pō. He aru haere i taua ao nei. Nō reira, me pēhea koutou? He aha te mea nui? He ako i tō taha, tō taha Māori, he, he rapu oranga rānei mō tō whānau. Mm.
Pai tēnei pātai mā, mā moe e, e, e haka. te aha e? te, te, te, te, te ahua tana, tana tāna.
Oh, ai, ko ia te tauira o te mm. take e korotia mai nei, ne, ngaro tonu. ngaro tonu. Oh. Ngai hokono i hakarere anō te e tana tāne. Mm.
Ka mutu, e, e mahi ana ia te tahi i ahi nei ka kāma maua, e te wāi te kāinga, kia mahana ai. Oh, hai te aroha. Mm. Engari ka hoha haere ki a koe tō kaha ngaro haere, tō haere ki ngā kaupapa? Kāore, kāore. Tino rangatira tēnei. Ko, ko tino taunga kē, ko anga. Ko tino taunga. Ia, ia nei ngā tau. I haere au ki te ao, ki te mahi Māori, te mahi ngā take o te iwi taketake o te ao ana hoki. Ere marama ana ki a ia, he aha te take me. Me mahi tonu mātou i wera mahi, tātou, nē. Tau, nā, tōna tikanga, taku rere atu, tōna tikanga, rere atu au, poneke, tae atu ki mea, kore hoki mai a te Paraire rānō, engari ko whakakorengia waku hui katoa, tau, ka ringi atu au, me taku hiahia kia mea, yay, kua hoki au i te kāinga, engari rawa i, rawa i pararē mai, rawa i umere mai.
Oh, he take ano tena. Hai mo ano, weta i rena, ka nui te hari ena ngaro te hoa. Pera pu taku toene, tana tane hoke e hoia. Na ka taunga ia ki te tera tu noho, te mahi hoke a te hoe a ngaro tone nga wa katoa. Ka hoki mai te papa i te aha rane, rua no wiki e noha nei te kainga, Kore e pau te rua rā, whawhai ana ngā iwi ki ō rāua kore hoki e taunga ki te noho tahi, ahakoa e hia tekau tau mārena ana, engari te noho tērā o te hōia me te whānau o te hōia nei.
Engari he pīriki mahi te mahi mō te Māori, te mahi Māori. He tino nui tērā mahi, ahakoa pēhea te whakaaro, ahakoa pēhea tō whakariterite, he mahi nui. E mahi, e kore e mutu. Kia ora rā anō tātou. E tika nei pea tana rikarika.
Āe. Tana hēmanawa. Āe, tana hēmanawa.
Āe. E mea ana au, ka taea e te tangata te reo, te ako me te mahi i ngā wā i te wā rite tonu nei. Engari i te mea he aha me waiho kē ia i tana mahi whai pūtea nei ki, hei kia ora noa ai tana whānau, mm. kia ako ia i te reo. Mm. Engari kia mohe koe, e kita na hau, he nui ngā mea ko kita au, e, ina uru mai ki roto te reo, ko rongo i te reka, mm. ko uru mai ki roto i ngā tikanga, Kua uru mai ki roto i ngā wānanga, mai i te reo ka puare mai te ao Māori and i roto i te mea, i te ngaro o tērā ao ki a rātou, e kite ana koe te tino, tino ngākau nui.
He tūranga wātea ki tō mātou kura, ki taku rongo, ki taku mōhio. Ki reira ako ai te reo, mahi ai. Mahi ai te reo, kōrero tonu ai te reo, utungia mō te reo te take.
Hei me waiho tana waeine ki muri. Annie Burke e konaki te raruraru, le anga nei. Mea te whiriwhiri ano mehemea koe tena ko te hotika mauni me me kaore koe e tautoka ana i i tana ao na te mea he ao tena. Kia whai tana iti kahurangi. Ara tenei te i te mea i te mahi e e wha haora i te ra. He ao tenei na ao po ao po ao po.

Mutu, e moe ko Pāketera ma te Keahu, ki te haere ki te āwhina o a tātou hui rua, te waka tūranga i runga te marae o ia. Hoki atu ki te kainga ko Whetenganā e wē taku wahine te kaha ōku ki te ngaro i te mahi ngā mahi. Me pēhā tika ai?
Tētahi tāne i haere mai ki ngā karaehe o Kohama ki te ako i te reo Māori. Ka mutu, ka whakawātea mai ia, mai tāna mahi me te haere mai ki roto, kawakawa noho ai, kia tata mai ai ia ki te kura, ki te ako, te mea, te mea, te mea. Rawa i kotahi tau, patere mai ana te kupu me te reo i a ia. Ka hoki ia, ki tōna, ko, ki tōna piringa poho, kua whai mahi ki roto i te reo Māori, wera mea, tau, i roto i te, tētahi wāhanga o tēnei pātai, e taea ai, mehemea, ā, e taea ai te tuku ka hoki mai.

Ia. Ū ki tēnā, te, te āhuatanga o ō wero. Kite koe, ahau, ā, me atau ki ngā tāngata katoa, hara i te mea horekau koe e, e mohi ana ki te kōrero, e, engari, te Māori o te tangata, te tino Māori o te tangata kei roto i te kokonga ako. Horekau kei roto i te reo. Ko te rongo tāku ki, ki, ki, ki ngā tāngata pēnei te horaka nei, e whai ana te rongo, mena ta kaha anō nōna ki te, ki te rapu, ki te awhina, ki te rapu i tana reo, kei roto i te, te, tana ngakau, te, te tino Māori o te korowhana. tana mate kai ki te reo. Engari kia mōhio koe, i Waitangi i tēnā, ko mātou i te wānanga i roto i te tēneti Waitangi, o te tahinga hui mutunga o nā, and i reira tētahi tāne me te tangi o tōna ngākau, kua hoki mai, mana tamariki i haere ki te kōhanga hae kei roto te kura kaupapa Māori i tēnei wā, ka hoki atu ki te kōrero ki a ia, ko tōna tangi e kore kē taea e ia te whakautu i ngā pātai o ana tamariki i tana kore reo, i tana kore ngākau, e ngākau Māori ana ia, ngākau kaha, ngākau māhaki nei kia mau ai te reo i wana tamariki, kia kaua e pēnei i a ia raka, engari i te korenga o tana reo, ka rongo ia i tana ngākau pouri. Ia, ia, ka pērā, pērā ina rongo, rongo, rongo, e me, pērā ina rongo koe mō ō tamariki kore, nō ka pērā tō ngākau, ako, ako e ngākau nu kei roto, tō ngākau te, tō, tō taha Māori, engari ina rongo koe mō tamariki mokopuna e kōrero Māori ana, e ama mea, mea, mea taimaha tērā ki te pīkau. Ari ka mohena i nga ahuatanga pera ka tino matekai te ta ratou mate ta ratou matua i te mohi ki te karapu o te korokona pena ia eha ke te take kore ka tae ka tae i te katoa mena matekai ana i te reo mena mena matekai ana ki te reo kai ka mohi ratou ki te korero.
Tēnei pea ko te roanga tūkui o tēnei āhuatanga, e hara tēnei te mutunga mai o tana ngaro, kei kōkē atu pea i te reo, mehemea i tika taku whakarongo ki ēnei kōrero, ko tāu i kōrero mai nei whaea moe kua rongo ia i te reka o taua ao, tēnei pea ko te tīmatanga kautanga tēnei, hei muri mai i tērā ko hihia kia neke ke ake, kia neke ke ake, kia neke ke ake. Nō reira, me tau kē te titiro ki reira i runga i te mōhio, ahu pērā ana ngā hākāro o te tangata nei. I tika ai pea tēnei kōrero, i ngā take pēnei, kāore koa atu i a, i te to, i ngā tokorua nei, nā, mā rāua nāhe anō ka tatū ai tēnei raruraru, haere i te mea mā tētahi atu e tohutohu, nā te mea kei waenganui kē i a Kaurua, nē. E, tētahi, pēnei te, you know, ki te koe te, te, te taiapa i, i tāwāhi rā, e, matomato ke ake te āhua o tērā taiapa ki tō titiro i te taiapa e noho nei koe, nā ina hereherea koe ki konei ngā wā katoa e hoki tonu tonu hakaaro ki reira, he aha hoki tēnā momo noho, mehemea e pērā ana, mehemea e pērā ana te pāoropaoro o ngā hakaaro, me āta here mārika te tangata, nā tae noa ka tau te rangimārie i waenganui a Kaurau, tēnā pea kei te pūtake kē o. ko te raruraru kei, nā, kei, kei a Kauroa anō tēnā raruraru, mm. pē horokau tika ana te tai mō te tai. Mm. Ka ore pēne ana i a whae moera o tana tane, ko te hanga nei, ko tauke te rangi māre ki mm. tana tane, kia, kia riro te, te kuia nei i te ao Māori eh, i ngā wā katoa. Yeah, yeah. E, hai, ngari, me pehe o kōrero i tua tērā. I tua atu i tērā, kua herehere koe i te tangata. Nā, he tūkino, he tūkino pea tērā, nē? He tūkino tērā. Nā, e tika ana te raukura.
Mahara nui ki tētahi kōrero i mua mō tēnā mea, mō te ako i te reo. Ētahi tāima, ko te ako a te tangata i tōna reo, he haka whānau hou i a ia ki roto i te ao nei. Ka tawhiti tana hiko i roto i te ao Māori, ka hoki mai anō ki tana hoa, tana wahine, tana tāne raini, rite pai, he tangata hou kē e tū ana ki mua i te wahine. Nā, kua kore anō rāua e mōhio mēnā e tika tonu ana tētahi mō tētahi. Nō reira, āianei pea, me whiriwhiri kē ko te wahine ngākau Māori, tāne ngākau Māori i te tuatahi, kia moe ai koe, I te mutunga o to tawhiti nga, i roto i te ao Maori, kei kona tonu ano to hoa e hoi no e kimokimo ana ki a koe.
Peha nei tena tu kimokimo e ki na, kia mau i te kamera nei ni.
Mohana nga iwi he a te hohonutanga o taku koro. No te mea, he tauira taku. Kōrero.
Kia ora, kōrero. Kōrero mai.
Tētahi o Kau mātua ngāku hoki o hoa. Tāititiro mō tō tamariki.
Hoa.
Kōrero. Hoa. Ā, nā, nā, nā, he tini, he hoa tini noku kau mātou rawa atu i ahau, ana tamariki pēnei i au te kau mātou. Kia ātea, ā, ka mau tana reo, hanga pakiri nei i a Nena. I a Nena ki tana au, e hakaataata wahine hauki ana te, te korokia nei i a ēnei. Ka mutu e hakaataata kē ana ki ngā wahine pakari, toitū nei te tū i roto i te ao Māori. Ko Moeau, e kore e roa! Kua riro pērā ake atu tana titiro, mahi pūremu ai. I te kore o tōna tautokotia e tana wahine ake i runga i tana huarahi ako i te reo. Kāore au e hakarangatira ana, kāore hoki au e haka hē ana i ērā o ana mahi, hoi, He tauira noa iho tēnei kua kitea i ahau i roto i ngā tau tata nei. Mm.
Tēnā pea, pēnā e hēhē ana te wahine rā ki te piri, ki te piri ki tana tāne, me haere, me ruku hoki ia ki te reo Māori. Mm. I mea tana kōrero i tautoko ia i te tū. I te tēmatanga.
I te tēmatanga. Rapu anō ia i wana whakaaro tautoko. E te wahine maumau tō tuku mai tēnei take ki tēnei rōpū, kore rawa rātou e aroha ki a koe, kāore koe e tautoko ana i tō tāne mō tana hiahia ako i te reo Māori i te take.
Me tautoko tonu. Whakarana hau ki oku matua, oku matua e rua i haere tahi i roto i tō rāua ao, nā he kaiako, he, āe, Nā reira, e piri tonu ana, e aroha tonu ana ki te reo, e haere tahi ana ki ngā kaupapa, wētahi tama. Nā reira, tēnā pea, ah, hei, hei whakaaro noa pea tēnā. Me hanga pēnā noa, nē, kia tū, e tū tika ai tēnā mea te moe tahi, me te moe, me tahi, me te tahi atu, me hanga riri te anō, ngā hakaaro, ngā mea ngākau nui te ane kau. Ana kau i te pērā, nē, hore kau au i hia ki taku wahine, mō te reo te tahi.
Engari ko koe tēnā nē, tō ana i tō wahine me tō pēpi ki te hui, ko koe hoki tēnā, mm. Paikea e te kite, Matua Hēmi hoki tēnā e tāria ana i tana aretahi ana rāua ko tana hoa. Ka mohana koe nei, he aha te take hakai ai mātou, no te mea he flash room anei, tatere mātou kia mātou ka hakai mātou. Nā, kei pōhia koe, te ngaro te taku wāine ki ngā Kai a te ahi hui karanga nei a ake nei ra nei kei te kainga hei tangi weto ana. Ooh quotes.
Pai, kare, te roho ke ngaro ana. Nei he ngana, me hanga riri te ano nga hakaru, te o me penei pe, ke penei, hari te me kia rite rawa. Engari kia rite kaurua, ai te me, me rite te haka pau kaha ki te rapu i. i te kaupapa e tau ai tā kouroua moe tahi. He mea ano hoki, kia marama raua ki a raua, kia marama te rua nei ki a raua. Marama ta maua, ta maua noho, ko hau e mahi ana i te reo Māori, engari ko George e tautoko ana i wa maua tamariki kia Māori mai i roto. Ko ia, ahakoa, ore kau e reo Māori, ore kau e tikanga Māori, Nāna i whai haere wā māua tamariki i roto i ngā kura Māori, haere noa ki ngā kura tuarua. Nāu tērā mahi, nāku tēnei mahi. Ka māmā ai, i roto i te marama, he aha ngā pūkenga kei a koe, kei tēnā, kei tēnā, hei whai haere. Ka whakaāia e kōrua, nei tāku mahi, nei tāu mahi. Ko nāna, mēnā nō i roto wā māua tamariki, Ka reo te tamariki tonu ana, ā, me wā māua irāmutu e noho tahi ana ki a māua, ki a mātou, ka haere ia, ā, haere au ki waku mahi, ka noho ko ia ki te mahinga tina mō te kura me te huinga kākāhū, me wērā mea. Kia ora. Kia ora. Wai Mārie ōmu. Kia, ā, me taku tino mōhio, taku wai mārie. Pono. Ā, engari i whakaritea e māua kia pērā. Pai. I whakaritea, Pai. ka whakangaingia. Āe. Ā, ia, nei wāna mahi hiahia ia te mahi, o, haere noa atu koe, ka noho ko au, te tiaki mai te kāinga me te, me te whānau. Pai. Pērā Ia. rawa, nē, Āe. i whai kauhanga nui Āe. i waenganui Ia a kouroa, kouroa. e ea Āe. ai tērā o ngā Āe. kaupapa. Ia. Um, mō te whānau te take, nē, Nē, ā, nē. mō ō tamariki. Āe. um, aku hunaunga, aku in-laws, uh, rāua tahi horekau he reo, engari no te kāinga nei, um, i tūpono atu taku hunga wai ki tētahi tāne i mea mai, oh, ehara koe i te Māori, horekau tō reo. Mm. Nā reira, no te whakawhānau tamariki, tokowhā ngā tamaiti i a rāua. Mm. Uh, ka mea atu ia, oh, oh, he kohanga reo ki konei, ki Pōneke, ana, ka uru ngā tama ki te kohanga reo nei, E kore au e hiahia kia tupu pērā mai ki au horekau taku reo. Nā reira i whakature ai a Hoani Waititi, ka hunuku rātou mai Pōneke ki Tāmaki mō te kura anake te take. Kia uru atu ngā tama rā ki te kura, ana, ko taku pātai ki a ia, he aha koe i kore ai e ako i te reo i te wā i kuhu ngā tama ki te kura. Ko tāna mai ki a au, oh, he nui ngā mahi, mahi māmā, ā, e rua aku mahi kia utu i ngā pire, a Pāpā hoki, he mahi tahi, nā reira, nō tā rāua hunuku mai ki te kāinga nei, ki Ngāwha, ā, i tīmata tahi ai rāua ki Te Wānanga o Aotearoa, ki te kaukohe nei, ana, taumata tuatahi, Ana, ka mātua i tēnā mō te pāpā, ana, ka haere tonu te māmā i tana huarahi i roto i te reo Māori. Kei te taumata tuari mai ia ināianei. E pakari haere ana tōna reo, ā, ka mutu e tautokohia ana, tonutia ana te pāpā i a ia. Ā, i tana haeretanga me te kite e muramura haere ana tōna wairua i te ako i te reo, i te pātai mai ki a mātou, Oh, tēnei, tēnā. Ana, e kite ana i tēnā ahi, i tēnā, āe, mura i roto i a ia ki te ako i tō tātou reo. Te koe, koe te roko te mea rerekē i au i Tupakana. Mm. Me, me koe katoa e mui, mm. e a tāu i Tupakana. Uh, ngā tāne he mohena e hake wa rātou mahi i te whare, wha ngā wāhine, mohena rātou ki wa rātou mahi i te kāinga. Koe tēnā ko te āhua e au e Tupakana, a rātou katoa mohena wā rātou mahi mō tā rātou whānau. Ka mahia, horekau e amuamu, horekau e kōrero, mm. ina huri ki te tiaki wā rātou tamariki ki te whānau. Koe tēnā ko te mea, tino mea, miharo pai au, i au e tupakena i ngā, i ngā uh, mea i kite au e wako mātua e mahingi ana mō, mō tā rātou whānau, mm. mō rātou tamariki. Horekau kitenga nei wēnei rā, pērā te, te, te, te, te ngākaunui, tahi ona whakaaro hei roto i a rātou ngākau ko ō rātou tamariki, ō rātou mokopuna. Horekau kōrero kua tū tērā. Engari i roto ana hoki i tēnei kia moe ai koutou, i āta, i mutu i taku tāne tāna mahi, ko ia i noho i te kāinga. E te mea ko hau te mea, i roto i wā, he nui atu wōku moni ki te mahi, Tau ka noho ko ia, i te kāinga te tiaki wā mātou tamariki, wā mātou tamariki te wāhi pēpi ana. And ko au te haere te mahi moni hei manaaki, tau e mea nei te wahine nei e, mahue tana mahi, e taea E taea tētahi oranga, i roto i tēnā, ka kura, ka mea rānei wā māu tamariki, nā ka hoki, ka hoki George ki te mahi, ki mahi ngā. Āe, tēnā pea e pōhēhē ana te wahine nei, tēnā mea te ako i te reo, he pēnei me te ako me Bert Kaukau, ka oti pea ai i te tekau wiki. Engari kore, ahakoa anō rima tau, ētahi tāne kore tonu e mau te reo. He mahi haere tonu tēnei, he mea hoki atu tēnei. He āti korero e rongonui waenga i a tātou kia manawa kuaha. I runga i tērā huarahi ako haere i te reo. He kore e ngutu. He āwangawanga kei roto i tēnei take nā te mea mua ana tātou. Ko te whiwhi o te tangata nei ai nei ki tana reo, mutu atu, ka whiwhi, he reo hou, he he hinengaro hou, mea rawa atu ai nei he wahine hou. Pono, pono, nā te mea... Ki te kore ia, ki te kore ia e haere tahi ki te rangao. Koia rā. Nā, ina pātōtō mai te ao Māori ki tō pokowhiwhi, ehara i te pātōtō mai, he kino mai ki a koe, kia ora me te pēhana koe. Kāore, e pātōtō kē i tō pokowhiwhi, e hoa, Nāku koe. Kia ora.
E pērā ake ana te hopu a te ao Māori i te tangata. Nō reira, mehemea e, e, e mea, me pēnei pea te kōrero, me, me, me titiro pērā ake koe, me rerekē pea tō hākāro, tō titiro. Mm. Me pēhe te hakahaere te take nei waenganui a Kaurua. Mm. Me te aroha anō. me te aroha. Engari, kore a Maia e ki te kōrero mō te tahi atu, hoi, nāu tēnei i tuku mai, kua kōrerotia. I a tātou e kōrero tikanga nei, hone he mea poto noa iho tēnei, hei rawe mā tātou, nā te mea te nuinga o wā tātou take e tahi o ngā hui nei, ko tahi take mō taua hui katoa, ko tēnei, hei ko tāku, he mea poto noa iho nei, mea poto noa iho nei, i a tātou Korona mō te hunga o tātou e rapu ana i ngā mātauranga o te reo, o ngā tikanga, wera mea katoa, te tāne haka hoki i te karanga. He aha te ingoa tika mō tēnā? He waerea, he karanga, he kupu kē atu rānei? Nā, he take tēnei nā ngā whanaunga, nā tētahi o ngā whanaunga i tuku mai. He aha o tātou mātauranga ki tēnei tikanga? Whakapae ana au Korona nei e mō te te mea te eke ki runga i te marae, na, he tāne kē haka hoki ana i te karanga a te, a te wahine. Koe pea tēnei, nē? He ingoa tō tērā mea anō ki a au e poroporoaki. E hē ana? Ko tōku mōhio hoki tēnei he poroporoaki. E ngā hui ora hoki. Ai.
Ai, he rerekē, he rerekē te whakahoki atu. Engari, ko te, taku, taku rongo ki tērā pā, tēnā pātai. E kōrerongia ana, oh, haere koutou ngā kaikaranga. So, ka tika tērā kupu, te kaiporoporoaki. Ko hau, i roto i taku whakaaro mō tēnei, I need pea, ko te ingoa ko te kaitaki. E taki haere ana koe i te poroporoaki, e taki haere ana koe i te waerea. Nō te mea, mehemea ki te mau e uru mai ana tēnei tikanga ki roto i ngā, i a tātou a Ngāpuhi nei e whakahoki ana ngā wāhine i ngā karanga. Nā te horekau he tērā nā te wahine te whakahoki karanga, engari e taea e te wahine i roto i ngā tangi ki te tangi kōrero haere. He rerekē tērā ki te whakahoki i te mea, te whakahoki i te karanga ko te mahi tērā o te tāne. ko tāna poroporoaki, ko tāna waerea, ko tōna taki haere, ko wai tēnei kei te whakaeke i tō marae. Mō te tangihanga nake anō tērā momo? Nō, te poroporoaki mō te tangihanga nake anō. Engari, ko te waerea, he take anō tōna, ko te taki haere, he take anō tērā, he mea, ahakoa horekau he A kua hore kau e Tupapaku. Nga mea ana koe kai taki. Kai taki.
Well, ko te au ko te kai taki. Kai marama nei ki tena. Ko,
pena he tauira waku angkara tupuna ki au, e hara iti mea haka hoki ana ratou i te karanga. Kore ratou e tatari kia oti rano te kai karanga katahi ka timata pena e poroporoaki ana. Ka rongo i te. Hawa, te wairua nā, ka whāia tēnā. Ehara hoki te mea he oro karanga hoki tō te kaitaki, nē? Nō, horekau.
I a koe e mea nei, horekau te wahine e hakokia nei te karanga a te hau kāinga, e mōhana tātou koe tēnā ko te ahu o te hui i konei, he pērā katono hoki mō te hui noa iho, horekau he mate? Āe, horekau nā te wahine te, horekau te, te karanga o te wahine ko te pōwhiri i te manuhiri, i roto i a tātou ngā puhi nui nei. Ā, mutu ki reira. E mutu ki reira, ko te whakahoki i wērā karanga. Mā te tāneke. Mā te tāneke, āe. Ka koe āku. Ka mutu, kia moe koe, haere au tētahi i hui i Tāmaki, nā ko Maoko Tūkaha e haere ana, ka taki haere atu i Tūkaha ko wai mātou, mōhio rātou, ō, e whakaekengia ana rātou e ngā puhi, ā, e Mātou, ka haka tika rātou, kia tika ai a tua atu o te pōwhiri anō hoki, i au kia kaua haere te noho i mua tuitua, kia tika ai te pōwhiri katoa, i te mea i rongo i tēnei reo e haere atu ana.
Pēhea ana rā ngā iwi o runga ki tēnei tikanga o tātou, kore rātou e titiro mai e, he tūkino kē tēnei, he takahi i tō rātou mana? E tino oho mai ana, engari, niau, ka, ahau, ko hau tētahi, ka Mea mai ana rātou, māu e whakahoki te, te karanga. Mea te au, horekau tērā taku kawa. Nā, koia. Horekau tērā. Ina haere mai koe ki runga i tōku marae, kei a koe tāu kawa hei whakahoki mai. Engari, māku tērā, e kore, rawa nāku tērā kawa.
Oi, pērā i te putanga o Hinewai-māra i Te Panekiretanga, ka heke atu mātou ki reira ki te tautoko i ngā iwi nei. Nā, haka eke ana mātou, nā, ko ngā kuia nei, e, e Tuku hakahoki ana i nga karanga, tahi ka puta ohorere na nga karakia me nga poroporoaki a nga a etahi o matu kaumatu o te kainga, na me wetahi o nga tukana, Matiu ma Eli, a kau aku Eli, a Padre ma ara atu ia, o maku mea atu tahi ano ka tau tetahi wairua ki runga i te katoa. Mohio tonu atu i te iwi, a kei konei katoa nga puna. Pai tera i roto i nga, ta tatou wānanga, taku pātai, He aha kei te take e whakata, e whakahaere pērangi ana ngā karanga i te mea i roto i tō karanga, me pēhea koe e mōhio ko wai te hunga e whakaeke nei, mei koe, ka rongo koe i tēnei, te taki haere te waerea, te poroporoaki raine, mōhio koe, ō, nā, kua tāngai ngā puhi. Ina rongo koe i tera, ina rongo koe i te karanga, oh, mai ka puta tera, oh, Ngati Porou, ko tanei. Na roto i te whakahoki, te ahua whakahoki, ko tatou, ko te tane whakahoki ana. E
mohe ana ko tatou anahe pea o te motu e pera ana. Ai. He mātauranga pea kei roto, o kei konei, mo te Mehemea i pērā, i mua i te taenga mai o te hāhi, o ngā hāhi, i... He, nō mai mai tērā? Te, te, te take haere i te maire? Ai. O, oh, ai.
Anahe, mm.
me te kore whakahoki karanga a te wahine?
Tāku tupuranga katoa, rawa rawa nei au i, i rongo ma te wahine whakahoki te karanga. Mm. Ko te tāne katoa. Mm. Yeah. huri noa i Te Tai Tokerau. Huri noa, ā, kua tae atu ki te whānōta. Ea! Ā, kua tae atu, ā, kua tae atu ki hea o ngā, ngā tōpito katoa o roto Te Tai Tokerau. Tino, you know, he take tēnā, kua huri atu, me te, ā, me tēnei mea me te tangi kōrero. Tino, he, he tino, ā, āhutanga, and e taea, Ano hoki e te tane, mehemea e tangi ana te tane, he wahanga tera hei tangi mona, mo te, mo te tupapaku ano hoki. Aye.
O naku tera patai ki tetahi waku tupuna, iwa tekau nga tau. Naku mea atu ki a ia, Tupuna, i to ao katoa ko rongo raini koe i nga wahine haka hoki karanga ana, hei tana kahore. Ka pēnei taku pātai ki a ia, oh, nō reira, he aha te wāhanga ki te wahine i a rātou haka eke ana ki runga i ngā marae? Hei tāna, ko tāna tino mai, he tangi hotuhotu nei. Hei tāna, mēnā e tino pouri ana te wahine, e kore e taea e ia te hakaaro mai he karanga haka nikoniko, haka nakonako ātaahua rau, nō te mea, e poke ake te ana e te pouri. Ko tā te tāne, he tiaki i a rātou i roto i te awaira. Nā, ka tatū taku ngāku runga i tērā. Na ko kore tera tikanga iaene nei ina hakaeke koe ki runga marae. Kei Matatena koe kei mea wa mascara.
Pono, korero pono tera. Wahine mai tane mai.
Engari mai mau ne kia kore tangi hotuhotu nga wahine. Ka mutu, pērā hoki ana te whakamārama o ngā tāne ki mua me ngā wāhine ki muri. Oh, engari ko te, e rua ngā, ngā mea i a ianei i roto i wina. Tēno hoha mārika nei au, ka haere atu ki mua tonu, tau, kua uru atu ki roto i te wharehui, ka haere koe ki mua tonu atu, nā, ko tōna tikanga, ko te tāne te kaikōrero, tēnā pea me te kaikarakia, kia haere kia mihi ki te tūpāpaku, nā ka haere i te katoa, ngā wāhine katoa. I a ianei, haere ana ngā tāne katoa ki mua tonu ahakoa ko ngā kuia. Ka haukoti, ka haukoti ngā kuia. E haukoti ana i te tangi, me wera mea. E hono, ko te tangata haere ki te mihi atu, ki te tūpāpaku, ko ia Raini, tā rātou kaikōrero, e haere atu, nā, mihi tonu atu, ka whakawātea mai, kia āhei ai te tangi o te kuia me ngā wāhine, ki te tūpoupou me, me, me tōna whānau. E oma ana pea kia awe ai te noho ki raro. Koia pea.
But, you know, e hanga, e hanga, e hanga rangirua ana wētahi o ngā kuia, e, kua haere ko ngā, Tamaiti, ki mua e ngā kuia. Koia tēnā ko te take whai i pai kia kōrerotia tēnei take i runga i tēnei hākaaturanga i te tini o te tangata e mātakitaki ana. Ka pai ana i te nuinga o te hunga mātakitaki ana, kāore kē rātou e mārama ana ki ēnei tikanga. Ka mutu ngā iwi o runga, moe ana tātou, mārama ana tātou nē, tae ake te rerekē o tēnei tikanga ki a rātou. Taku hekenga atu ki roto i ngā iwi o runga, nō ai i ngā tau o Pahure, kore kē rātou e whakapono, e, he mea, he tikanga tūturu tēnei. Ā, nō ki a rātou e tekangia ana rātou. Nē, nō, tikanga. Kōrero tāu matou? Nē. Nā, nā, nā, tautoko ana au i a, i a moe, engari, me, me, me. Tau e kore ake nei me tahi o nga hui e haere ana koe ka uru atu nga tana i mua i nga wahine ara tera te mea tika ake au. Engari ko te runanga o te houora o Ngati Hine te tahi ropu e mahi ana tera mahi. Oh ne?
Oh wow me whakatika e taua. Tēnei whakatita ko te ta tātou kaupapa. Ko te pai tēnei kia rongo mai ngā te rangatira o aku kōrero e hora kau e tautoko ana i wā rātou mahi e mahi nei rātou ina haere mātou ki te ki ngā hui mea tū ngā wāhine haere koutou. Haere anō anō, haere koe. Nga kite o kea kota ia. Mehe. Koe tera kota. Ora kaua ua re ana ki wetahi o toku ngari, me haka tikatika tatou i te tuatahi. Nga tera. Tautoko. Tautoko. Ko te tae atu nga mea e kite nei au, e hore kau e tino pai ana ki au, engari ki te tatau i te wa, i te aremai, te kawana, te anara, ko te haka powhiri. Rawa anō i puta te reo o te mahi nei, te karanga tuatahi, engio, haka mai ngā taitamariki, pai te kitea rātou, pai mutunga i roto i ngā huihuinga me wērā mea, engari, kia rongongea, ko te reo o te wahine, o tōna karanga, e hakapuare ana i te ao wairua kia tau pai mai ai, engari, i āianei, tāoi ka peke ngā, ngā, kapa haka ki te haka pōwhiri, and then horekau rongongia te te karanga tuatahi, horekau i rongongia te karanga mutunga. Yeah, yeah, no, yeah, ko rongo keu. Engari, e kau koe tērā ko tāku kōrero koe, ngā tāngata e mahi ana, ngā mahi nei, he mōhina tāua, ko wai, ne? Ora tau take, menei, me kite koe, mea tau kia, kia, kia, Ki Kīngaiwine, e ora kau au e mohena nā ngā maena wā kua koutou nei tikanga ki he. I te mea ko, ko, ko, ko kore kē e rongo i te reo o te wahine karangana, ko koutou ngā mea whā e, e, e haka ana e, e kore kē, mea, e, mea, mea rerekē tēnei. Hei kei pō e koe, nō koutou nā, he tēnā mā te nōhea katoa. Rei kē āta mārama ki te hunga e mātakitaki mai nei, nē. Nā, he hui tēnei e tū mai nei. Nā, ko, he ope tēnei kua tae mai nei, ā, ko ngā tāne haka hoki i te karanga, ko rātou ki mua, nā, ko ngā wāhine kei muri mai, nā, ko ērā atu o ngā tāne kei muri mai anō, nē. Nā, me pērā tonu te āhua o te hīkoi atu, tae noa ki te tūpāpaku mēnā he mate tūpāpaku, mēnā he hui noa iho rānei, pērā tonu anō. Nō reira, pērā anō? Ka pai. Yeah. Yeah.
Ko mōhio. Kotahi, nahe taku pātai mō tēnā. Ngā taima, ko Take pote, pote o taku kōrero e nane nei. Engari he tino pātai tēnei. Tā tēnei ki tēnā tātai. Nā, ki tēnei take i tuku mai, e mara. Nō, ehara i au.
um, i, ki tēnā tātai tino tokoiti, nā, i, i whakamahara ki a tātou. Tokoiti te hunga tino mārama, tino moihana ki wērā mahi te taki. i te poroporaki, i te waerea, i te haetu rānei. Na, wētahi tae, nui ngā hui, kua tae atu ahau, na, he ope, kua tae atu, kāore he tāne e mōhio ana ki te mahi i wērā mahi. Na, ka āta noho mātou ki te whakaaro, mm. kua pēhea. Ka hori te pai ki ahau te whakaeke ngū atu ki te marae, Moe ana e Ke kona wetahi ko Whiringa.
Me tangi hotu hotu. Ringi rangatira. Ke kona wetahi ko Whiringa te tangi hotu hotu engari pehea moe ai ratou ko wai matou? He aha te take o to matou haere? Pena rainei haere ana ki te hiki i taua tupapaku ki te aha ke atu rainei? No reira he tino wananga tera kia. Tetahi atu o nga tohu ko to haere taua atu. Taku tino whakapae ko hanga kore tera. Ko tēnā anō hoki, ka kitea mai tō haere me tō taua, mōhioina haere atu ana ki te tangi, tuarua, he rerekē tō tātou tikanga mau taua i tā Waikato. A Waikato e mau ana, te parekawakawa, ko tātou ko te pūriri, ērā momo mea katoa. Engari he rerekē te ahu, ka haere koe, umm, ka haere te hoko taua mai i te toa o Lent. Engari, ko tā tātou mau taua, ko te taua anō hoki, ko tō reo. Umm.
Me tuku e te, ai, e, e, tika tāu e moe, ina, ina haere koe ki te hui, He horekau e tāne ki te poroporo ake ki te whakarawe. Tāne mōhio, āe.
Pai ana tērā, ina hou atu koe mō kua mōhio te, te, te, te, te iwi ko haere atu ana koe ki te tangi mō te tūpapa, kua haere atu koe. Nā, ka reira koe, tā, ka tū mai koe ki te hakautu i ngā pātai nohea koe, e anga mai koe i hea, kia marawe ki a rātou, o, anga mai koe ki hea.
Ka mutu, koe tērā te wāhanga, e tū ai te wā ine ki te whai kōrero. Kia mōhio koutou, te wā tamariki tonu ana wā ko tamaiti, ko hau ka hake te ako kia tae te wā, ko rātou ka tū ki te whai kōrero, rātou katoa. Whakatūngia au ki te kōrero, ko hau te kaumātua hei tautoko i wā rātou kōrero, hei whakatau i tā tā mātou mihi whakatau wērā momo kōrero. I te mea, kei roto i te whare e āhei tātou te wāhine ki te whaikōrero. Engari tau atu ahau ki tētahi hui i te kao, horekau i tāne i roto i te hunga kāinga, ka tūtū mai ko ngā koiaraka ki te whakatau i a mātou. Ia, he aha te mea nui, ko tērā te wānanga nui, he aha te mea nui o wā tātou tikanga? Nō Horekau i ana kia mutu tēnei wānanga i tino wānanga. Rangatira rawa atu tēnei. Poto nei, poto nei. Kua tuku ngā hau kia hei kaitaki e taku karani māmā. Horekau he kaumātua kē atu i ahau tekau mā iwa tau pea te kaumātua. Ka hinga tana tungāne, ka tae atu ki Mangakāhia, ki Parakaona, ka mea ia, hei, me pēnei koe, ka mea, ko kore anō au i pēnei, me aha kē. Yeah. Ka ako mai na. Yeah. Ka Pera. whiu au i te reo. Yeah. Ko tēnei... Ka tino mihi mai te taumata Ai. ki ahau i taku mm. kuhunga atu. Mm.
Ko, ko, ko taku hakaharu tēnei, mā ētahi tēnei tū wānanga hakahaere, toru rā rā anō nā kamute kore pēnei te nui o te puāoi. Mm. Re, mihi nui ana kia koutou. Nō reira, e hia ana kia mutu e wānanga, nō reira, tētahi pito iti nei, ahakoa ko hea noa au ki tāku anō kōrero e ia e nei. Ia e nei nā, ia e nei nā. Engari, ko tāku āwhina, te, te hunga o, e taima ana ki hau me te pātai mai ki au, me, tētahi wāhanga o tēnei take me pēhea ngā kupu? Nei i roto i tō poroporaki, i roto rānei i tō haka hoki i te karanga. Nā, ko tāku āwhina i a rātou, mehemea kāore anō koe e ako noa i ētahi kōrero o neherā, hei hakatutuki i te mahi nei, pai noa iho anō, māua noa e hakaaro i roto i tō ngākau, he aha te kōrero e tika ana mō te āhua o te hui kua tae atu nei koe. Nā, Tukuna ko wena korero. Mehemea ka pera to huarahi, whiriwhiri i o korero, kore he. Na, mehemea he mate tupapaku, a, me pera no o korero. E mihi ana koe ki te tangi ana ki te mate, ki te tupapaku e takoto mai nei. A, mehemea he hui mo te aha rani, kia pera ano o korero. Ahako mena ko. Mama. Mama no io, ne? Mama no io. Ia. Pera ana? Pera ana, ne? Tika. E, tika ana tera. Ia. ka taunga haere, ka taunga haere, ka whakakoikī haere, he, yeah, pā i mutunga. Ka mutu, yeah, moena koe, taku, me, mea riro ana ka hau te kai i a, whakahaere i te wānanga mō te karanga, e mea atu ana, kei roto i ngā kupu o te waiata, kei kona wētahi kupu māu, kei roto, yeah, ahakoa kei hea o tō ao, he kupu kei kona e tatari mai ana, kia whakamahingia. Kia ora. Ai, i roto i ngā mōteatea? Yeah. Waiatatangi ai. Nā, e wānanga atu tērā kei te haere ake i tō hinarei, nē. Ko kōrero koe kē a Andrina? Kua kore haka ri te wānanga i a tātou e hui nei. Waiho tēnā mō muri mai. E hui atu anō, hī anō kore ki te haka rite i tēnei wā. Āe, mārika. Ki te ata nei a koe e pātōtō ana i te tēpu, ko te ao Māori tēnei, ko pātōtō, te ao tēnei o Len, ko pātōtō mai nei, kua nama ki te wā. E, e, e, ino, e, e, mo,
kororo mui kia koutu i, i taku hehe, te hoki mai ki te kainga, ki te, te mahi, Ko tēnei ko te tahi o ngā kōrero puta mai au i te tahi hui, i te kainga. E noho ana au i a Karana, e rua ngā tūpāpaku i roto i roto te whare i tau enare, tau atu au. Mm. Haere atu ki tūpāpaku anō hou, ka reira a Wirene, Wiri, Wiri, Wiri, Wiri Tairua. Tairua.
Maharanai te nākau. He kōrero mai na ki au. Te, Tō mātou te uri he he pou, pou kaha nāu te hoki mai ki te kāinga me te mā. Ko Horekau e mahi o te kau kāinga, koe te rā ko te take Horekau au he hena ki te hoki mai. Engari, ko hau ke tata he whakaaro ki roto i taku mātenga, He mahi moku i te hakatū i te tahi toa, a hokohoko taua i te taha o te rori ki te mea ko Korekewa tātou iwi Māori e heke e ki te tiki taua mō te haere ki te hui. Ko, ia. Tēnā ko te tahi mea i kōrero kia mutu e hakapai ana au, ka mahia tērā mahi.
E. Ka kore koe Tango atu i tō taua, haere koe te haka hoki ki roto tō motuka.
Mea waka taua plastic e kore e piro.
Ina koe mua atu i tēnā, e homa, me mātua hoki mai te tangata ki te mate i te tuatahi. Ah, mariko. I pātai mai tētahi ki au, ina mo te poroporoaki a te tāne, Ka mutu tēnā kīhea, haere tonu tae noa ki te tūpāpaku, ka mutu rānei, haukawa tonu ki roto i te whare, me mutu i konā. Hō, mā, mā Hone Sadler tēnā mea te poroporoaki, tae atu ki te tūpāpaku, ia, hau atu ki roto i te whare, haere tonu, haere tonu ki te tūpāpaku, ka waea tonu, ka poroporoaki tonu ia, hinga atu ki roto, well, poroporoaki, ka haere tōtika atu ki roto i tana waerea.
Yeah. Tēnā mō ngā iwi roro ana i ngā kōrero. Āe, āe.
Engari, ka nui tēnā, tō poroporo ake i tae ki te kuaha o te whare, kei a koe atu mehemea ka haere tonu, engari ko tēnei ko mau atu i a koe tō aroha ki roto i te whare, ka nui tēnā. Nē, whiti me ngā mea ka tae noa, ka tīmata e, me te, he roa tērā hikoi atu, Nei koe e rawa, rawa, rawa e pai ana, rawa e tau ana. Engari i tae atu ki roto i te whare, ka taea e tērā wā kia mutu, haere rānei ki te tūpāpaku tonu.
Maharau ngā kōrero. Ko tino, ko kore kē wērā mahi e mahi ai a ia ia nei ne moe. Ahakoa te tangi kōrero, tata kore ana koe e rongo nei ne. No. Ngā wāhine e pērā ana e tangi hūpē nei. Ina haere koe ki mēnā e Ka mate ana tētahi tangata rongonui, ko, ko, ko Mahia. Nā.
Nā reira ngā tāngata koretake nei, a, ma, ora kau, e poroporo ake nei nei a rātou ina haere ki te. Ka mutu ahau anō, me te, me atu au ki wāku mokopuna, mate au kaua koutou e haka mai i ahau. Nā wai rānei tērā i whakauru mai ki roto i wā tātou tikanga, te haka.

Ā, tikanga, e waenganui a tātou, he, he kūare kē nō ngā iwi o tēnei haka tupuranga ki te kōrero i te reo nei. E, muhe au ki tēnei nā, nā ngā iwi tonu nei anō i kōrero mai ki ahau. Pēnei taku wahine nei, nē, ai ko tāna, ko tana mea i mataka ia ki te karanga, e kore nōna e mōhio me pēhea te haka rārangi ētahi kōrero, ē, kia tika ai te poto o ngā kōrero. Nā, ko tēnei tangi aha nei, e kōrero nei kouroua, tangi... Tangi kōrero. Tangi kōrero mō te tūpāpaku, nē? Āe. Well, pēnā kāore koe e mōhio ana ki te reo o taua tangi kōrero, ā, kua kore e puta he kōrero i a koe. Me tangi kōrero reo Pākehā haere ki? Nō, kore, kore te iwi nei haere. Ka tino rerekē ki a Taringa ki tēnā ka puta i te reo Pākehā tonu nei. Ai hoki, ai hoki.
Kaua. Nō reira, ka tangi hotuhotu noa iho kāore he reo e puta ana. Haere i te mea he aha, hei, ko tāku, he He kore kē nō ngā iwi nei mōhio ki te kōrero i te reo e kōrero nei tātou.
Nō reira te kapu tūtahi i mua, te wahine me te tāne me ako nē ki te kōrero Māori i te tūtahi. Mā tēnā ka ora ai ngā mea katoa. Te hanga nei nē.

Engari e pai, kia mahau tātou, he kōrero noa iho anō wēnei, haka tinanatia. Nā, ka, ka waiho tā tātou kaupapa i runga i ērā kupu mō tēnei wiki, ka kite anō mātou i a koutou āta wiki heke mai nei. Kia ora, hui mai nō tātou.